Gudde Mëtten, villmools Merci, dass der komm sidd fir dës Pressekonferenz zur Presentatioun vun eiser neier Campagne smileagain. Ech mengen, dass mer an der Kris ganz vill bäigeléiert hunn, ganz vill changéiert huet a ganz vill och se ee sech vläit erëm de Saache bewosst ginn ass, bewosst ginn ass, wéi wichteg verschidden Acteure sinn, wéi wichteg dass et ass, dass mer e lokalen Handel hunn, wéi wichteg dass et ass, dass mer kuerz Weeër hunn. An ebe grad wärend der Kris huet ee gesinn, dass de lokale Commerce e ganz wichtegen Acteur an eiser net nëmmen der ekonomescher Landschaft, mee och an eiser Landschaft, an eiser sozialer Landschaft ass. Wa mer vun deene verschiddene Secteure schwätzen, an ech wäert duerno nach drop agoen, schwätze mer vum Handwierk, mir schwätze vun der Hotellerie, der Restauratioun, de Caféen, mir schwätze vum ganze Commerce, do schwätze mer vun ronn 160.000 Aarbechtsplazen. Mir schwätze vun engem ganz wichtege Maillon, a mir géingen esouguer méi wäit goen, mir schwätze vum Réckgrat vun eiser Ekonomie, wat déi verschidde Secteure sinn, well se dee gréissten Ausbilder hei zu Lëtzebuerg sinn, well se dee Secteur all zesumme sinn, déi mat all hire klenge, ganz klenge, mëttelen an och grousse Betriber net nëmmen e wichtege Deel vum Tissu économique sinn, mee awer och ganz wichteg si mat hire Salariéen, ganz wichteg sinn an den Investissementer, déi se maachen an an eisem alldeegleche Liewen. Dëse Constat maache mer net nëmmen hei zu Lëtzebuerg, mee och ganz wäit iwwert eis Landesgrenzen eraus. Ganz vill Leit kommen op Lëtzebuerg, fir hei zu Lëtzebuerg an de Commerce ze goen, fir hei zu Lëtzebuerg eppes iessen ze goen. An och dat muss ee soen, eis Handwierker, an do ginn et och ëmmer erëm Etüden, déi vun der Chambre des Métiers gemaach ginn, dass eis Lëtzebuerger Handwierker am Ausland e ganz héicht Useeën hunn, net nëmmen duerch hir Qualitéit, déi se kënne bidden, mee duerch iwwerhaapt hir Connaissancen, déi se an deene verschiddene Secteuren hunn. No wochelaangem Social Distancing ass et wichteg, erëm kënnen a säin Liblingsrestaurant ze goen? Ass et wichteg erëm kënnen a säin Liblingscommerce ze goen? Ass et wichteg erëm kënnen bei sengem Liblingshandwierker ze passéieren an eppes do ze bestellen? Zënter dem 11 de Mee kënne mer erëm vun de Virzeech vun eiser lokaler Ekonomie profitéieren. D'Geschäfter sinn do erëm Opgaangen, mir konnten erëm bei eise Liblingscoiffer goen, mir konnten erëm an eise Liblingsbuttik goen. Zënter dem 27. Mee sinn och d'Restauranten an d'Caféen opgaangen, zwar nach mat Restriktiounen, déi dunn den 10. Juni opgehuewe gi sinn, wou dann 10 Persoune konnten un engem Dësch Sinn erëm am perséinleche Kontakt ze si mat der Geschäftswelt ass e ganz wichtege Volet a verzaubert jiddwereen, zaubert de Clienten erëm e Laachen op d'Gesiicht, zaubert awer och de Commerçanten, den Handwierker, de Restaurateuren an de Cafetieren och erëm e Laachen op d'Gesiicht. Dat ass och d'Devise dofir vun eiser neier Sensibiliséierungscampagne smile again De Charme vun der lokaler Geschäftswelt soll heimat ervirgehuewe ginn. Wann der gesitt, déi Affichen, déi mer hei lénks a riets hunn, et gëtt nach eng Rëtsch vun aneren Affichen, hu mer och bewosst drop verzicht, Mannequinen ze huelen, déi ginge poséieren, fir eise Liiblingsrestaurant, eise Liiblingshandwierker Ze presentéieren. Neen, hei sinn et reell Leit, déi an dësem Fall op der rietser Säit als Mécaniciens schaffen. Mir hunn Leit geholl, déi am Reellen och sinn an dofir zesumme mat der Horesca, der CLC an awer och der Fédération des Artisans gekuckt, eis Panoplie vun der Lëtzebuerger Économie, vum Tissu, wéi ech e virdrun erkläert hunn, och kënnen ze weisen mat deene Leit, déi och réellement an deene Métier'en schaffen. Den individualiséierten Usaz, dee gëtt de Mënsch hannert dem Service, weist eben och, dass de Betrib net nëmmen iergend e Betrib ass, mee weist eben och perséinlech de Kontakt. A wéi ech virdu gesot hunn, am Social Distancing hu mer dee ganz oft vergiess, deen, oder konnte mer net dee soziale Kontakt hunn. Mee grad dat ass eben den Atout vum Commerce, vun der Restauratioun, vum Handwierk, dass ee weess, mat weem een ze dinn huet. Et geet een net bei iergendeen Handwierker, nee, et geet ee bei de Pierchen. Et geet een net an iergendee Café, nee, et geet ee bei d'Mariechen. Et geet een net bei iergendeen Hotelier, et weess ee genau, wouhinner ee geet. A grad dat solle mer och mat där Campagne hei weisen, dass et e perséinleche Kontakt ass, deen een zu sengem Acteur huet, an op där anerer Säit, natierlech d'Qualitéit e ganz wichtegen Usproch ass, dee mer dann och elo heimat weisen, de smile again, also net nëmme fir de Konsument, deen elo erëm kann d'Laachen um Gesiicht hunn, mee natierlech ass et dat Zesummespill, wat wichteg ass. Eis Campagne wäert niewent speziellen Affichen och Annoncen hunn, déi Radiospotten. Op enger Homepage, smileagain.lu, sinn och nach eng Kéier ganz vill Erklärungen, natierlech ass et eng Campagne, déi op Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch an Englesch ass. A mir hunn eng Instagram Page mat Smileagain, wou een och ganz flott kann eng Foto maache vu sech selwer, wann ee bei sengem Liblingshandwierker ass, wann een a sengem Liblingsrestaurant oder a sengem Liblingsgeschäft ass. Dofir soll een dann den Hashtag Smileagainlou huelen an da ginn all déi Fotoen och do recenséiert, soudass ee ka kucken, wat da weem säin Lieblingscommerçant, Restaurateur oder Handwierker ass. Ganz aussergewéinlech bei dëser Campagne, et ass déi éischt Kéier, dass et gemaach ginn ass, ass net nëmmen, dass mer op Mannequin'e bewosst verzicht hunn an dofir och wierklech Leit vum Terrain geholl hunn, déi och ganz genau wëssen, wat hir Aktivitéit ass. Mir hunn zesumme mat der Marcom geschafft, dat ass den Daachverband vun den Agences de Communicatiounsagencen, déi natierlech wärend der Kris och eng ganz schwéier Zäit haten. Mir hu mat hinnen zesumme gekuckt, wéi mer kéinten eng Campagne maachen. Et si 15 Agencen, déi un där Campagne hei matgeschafft hunn. An d'Marcom als Daachverband huet och déi Recetten, déi se vun dëser Campagne hunn, hale se als Marcom an si maachen doraus erëm eng aner Campagne, fir och erëm opmierksam ze maachen op d'Agence de communication, sou dass een hei gesäit, dass Hand an Hand am Fong déi Campagne hei ganz, ganz ronn ass, fir eebe grad den Tissu vun der Lëtzebuerger Ekonomie nach vill méi wäit wéi normalerweis ze stäerken. Et ass natierlech en Deel vun eiser Strategie vu Restart Lëtzebuerg, fir eeben och erëm ze weisen, wat mer hei zu Lëtzebuerg hunn, e Volet, wou mer eebe grad déi Campagne hei maachen als Campagne de sensibilisation, fir ze weisen, dat do ass. den Lieblingsrestaurant, de Lieblingsgeschäft, woumat mer dann och natierlech wëllen eis Economie ënnerstëtzen, niewent all deenen aneren Aiden, déi schonn gemaach gi sinn. An ech wëll just ganz kuerz drop agoen, Da sinn eng ronn 136 Milliounen Euro als direkt Hëllefe, remboursabel an non remboursabel, iwwert de Mëttelstand op den Dag vun haut ausbezuelt ginn. Also ass d'Campagne smile again en zousätzlechen Outil, ebe fir de Mëttelstand hei ze stäerken. Mir hunn en natierlech als Mëttelstandsministère net selwer eleng op d'Bee gestallt, nee, mir hunn et zesumme mam Terrain, zesumme mat de verschiddenen Acteuren, sief et der Fédération des Artisans, der Horesca oder awer och der CLC gemaach. An ech géing och direkt elo hei deene verschiddenen Acteuren aus de Fédératiounen d'Wuert ginn. An, Här Reckinger, domat wier et un Iech.
Villmools Merci, Här Minister. Jo, et ass villes gesot. Ech géif gären hei op zwéin Aspekter agoen. Dat eent, dat ass de soziale Kontakt, dat ass ee Maître mot, an dat anert ass d'Solidaritéit. De soziale Kontakt, dat ass deen, deen de Client bei säi Betrib siche geet. Ech mengen, wat mer WMEPS geléiert hunn an der Kris, dann ass et, dat ass dee soziale Kontakt gefeelt huet. Mir hunn all Goethe vermësst. Net nëmmen d'Damme fir bei de Coiffer ze goen, mee och d'Hären wäre gären dohinner gaangen. Mir konnten nach bei de Bäcker a bei de Metzler goen, well déi haten op. An et ass och an der Kris, waren immens vill Leit bei hire Bäcker an bei hire Metzler gaangen. Dat huet ee gesinn, datt do am Fong ee méi groussen Afflux war. D'Leit hu sech wierklech no deem soziale Kontakt hu se gesicht. An ech mengen, et ass elo no der Kris, wou mer am Fong hei mat deem heiten, mat der heite Campagne wëllen drop hiweisen, dass et elo erëms drëms geet, fir dee soziale Kontakt, oder elo ass et erëm méiglech, dee soziale Kontakt sichen ze goen, bei säi Garagiste, bei säi Handwierker, bei d'Estheticienne, bei de Bäcker. Dat heescht, dat ass dat, wat de Client wollt a wat e elo erëm fënnt, elo wou d'Kris esou lues oder wou de Shutdown eriwwer ass, d'Kris ass nach net eriwwer sanitär, mee ech hoffen halt, dass se geschwënn eng Kéier da eriwwer wäert sinn. Dat anert ass d'Solidaritéit, déi ass, déi fuerdert am Prinzip, d'Betrib fuerdert déi an. Dat heescht, Där wësst alleguerten, dass Betriber gelidden hunn ënnert där doe Kris, dass et ville Betriber schlecht geet, well se vill Chiffre d'affaires verluer hunn, dass se e ganz schlecht Joer wäerten hunn an dofir, wären se frou wenn d'Leit déi Solidaritéit giffe bréngen an bei se erëm zréck giffe kommen. Kaaft lokal, kaaft national, bleift am Land, gitt bei ären Handwierker deen an ärem Duerf ass an gitt net, laaft net fort, der misst net an d'Ausland lafe fir den fir bei de Coiffeur oder bei den Installateur ze goen. Dat hu mer alles hei am Land, mir hunn der gudder an et ass e bëssen, et geet net nëmmen drëms dass den. Et geet am Fong ëm eng Sensibilisatioun vun de Leit, dass et net duergeet, dass de Staat elo vill Suen an de Grapp hëlt, fir den Entreprisen ze hëllefen. Dat ass gutt gemeet, mee wichteg ass, dass d'Leit och déi Solidaritéit fannen. An et geet net duer mat den Aiden. Et brauch ee rëm Aktivitéit, brauch ee Chiffre d'affaires. An dofir musse mer kucken, dass d'Leit rëm bei hir Handwierker kommen an déi lëtzebuergesch Handwierker ënnerstëtzen, Well déi brauchen déi Hëllefen. Voilà, a wann ech elo richteg verstanen hunn, ginn ech elo d'Wuert weider un de Secteur vum Horesco, den Här Rix. Voilà.
Här Minister, merci, datt mer dierfen hei sinn. Dir Dammen an Dir Häre vun der Press, no der Campagne Safe to Surf bei Horesca ass d'Campagne smile e perfekte Ralliement, fir d'national Relance économique erëm op eng gutt Vitesse de croisière ze bréngen, wat mer batter néideg hunn. Et ass wichteg, d'Entreprisë vum Horeca-Secteur ze ënnerstëtzen, wat och bis elo gemat ginn ass, awer och eis kleng Geschäfter, déi lokal Produiten hunn. Lëtzebuerger Produzente sinn e wichtege Facteur dovunner. Mir hu super lokal Produiten, vum Fleesch iwwert d'Geméis, Béier, Kéis, Wäiwaasser oder Wäin, Waasser an esou weider Dat si Produiten, déi eis Betriber esou gutt an esou vill wéi méiglech benotzen, fir dem Client zefridden ze stellen mat Top-Qualitéiten. Eng Stad oder en Duerf ouni Bistro, Restaurant oder Hotel ass doudeg. Dann ass d'sozial Ëmfeld net méi do. De Cafetier ass ganz oft Paschtouer, Psycholog, Affekot, well do kënnen d'Leit hiren Drock vum Alldag lass ginn an de Wiert huet ëmmer en oppent Ouer fir seng Clientèle. Déi Lëtzebuerger Entreprisen, vum Handwierk iwwert de Commerce an dem Horeca-Secteur, ze ënnerstëtzen, heescht direkt de Chômage ze bekämpfen. Et ass wichteg, dass mir op Iech all kënnen zielen, fir déi lokal kleng Betriber duerch eis Solidaritéit, esou wéi de Misch et gesot huet, Solidaritéit, ganz wichteg, eng Chance ginn, fir kënnen ze iwwerliewen. Selbstverständlech begréisse mir de Client mat alle néidege sanitär Virkéierungen, dass hie sech sécher an eise Betriber fillt. Dat hu mer bewisen. Méi wéi 250 Betriber hu scho bei eiser Campagne Save to Serve matgemaach an et kommen der all Dag nach méi dobei. Wëll awer och hei dem Ministère e Merci soe fir d'Ënnerstëtzung an deene schwéieren Zäiten, déi mer awer haten. Mir hunn eng ganz gutt Zesummenaarbecht an ech hoffe mer, datt mer dat an Zukunft och esou weider kënne maachen. Soen ech Merci. Ech ginn elo d'Wuert un de Commerce.
Och vu menger Säit als alleréischt e Merci un de Minister fir déi Campagne a fir d'Opportunitéit, dass mer haut kënnen doriwwer schwätzen. D'Thema ass ënnert anerem lokal, lokal, méi nohalteg, jo, méi bewosst consomméieren, si keng nei Tendenzen. Krise wéi déi heite renforcéieren déi awer staark. Wat heescht iwwerhaapt lokal kafen? Lokal kafen heescht net just bei de Commerçant an der Strooss niewendrun akafen ze goen, am eegenen Duerf, mee et heescht och ze kucken, wou d'Produiten hierkommen. An der Kris, virun allem an den éischte Wochen, meng ech, ass eis bewosst ginn, dass mer ofhängeg si vum Ausland. der selwechter Zäit. En même temps hu mer awer och gemierkt, dass mer am Fong e grousst Potenzial, wat mer am Land hunn, tësche Fournisseuren, Commerçanten a Produzenten u sech nach net ausgeschöpft hunn. A mär denken als CLC, dass mer do net nëmmen am Commerce, mee och am Horeca-Beräich an am Handwierksberäich, dass mer do awer och Opportunitéite gesinn aus dëser Kris, well ech denken, dass déi Kris déi Secteuren och méi zesummebruet huet an dass mer op, dass eis Firmen och vill méi mateneen geschafft hunn. Als CLC wëlle mer dofir och dee Mouvement do ënnerstëtzen. de lokalen Acteure méi Visibilitéit ginn a probéieren, se besser ze vernetzen, fir dass mer och dee lokale Besoin, dee lues a lues ëmmer méi staark wäert ginn, dass mer deem kënne gerecht ginn. Mer wëssen haut nach net genee, wéi de Client sech moar wäert änneren. Wat awer sécher ass, de Confinement wäert seng Tracen beim Consommateur hannerloossen. Haut, wéi meng Kollege virdrun aus den anere Secteure scho gesot hunn, ass d'Shoppen ass sécher. Där kënnt an d'Restaurante goen, Där kënnt an d'Geschäfter goen. Där braucht Iech keng Gedanken ze maachen, d'Mesures sanitaires sinn do. An awer zécken nach gewësse Leit. Et feelen och nach ëmmer d'Leit, déi hei op Lëtzebuerg schaffe kommen. Mir hu vill Frontalieren, mir hu Secteuren, déi deels nach net schaffen. Als CLC war eis de Commerce urbain ëmmer extrem wichteg. Dat mir schaffen och do zesummen am Pacte pro Commerce, wou mer Partenaire si mat der Chambre de Commerce a mam Ministère des Classes moyennes, wou ech och nach eng Kéier wëll an deem Kontext Merci soe fir déi gutt Kollaboratioun um Pacte. Pacte pro Commerce. Do hu mer ënnert anerem e Kadaster dra wou mer Tendenze gesi wéi Marchéen sech entwéckelen a mat deem Outil wëlle mer zesumme mat den Union commerciallen a mat de Gemenge probéieren eben de lokale Commerce ze stäerken. De Moment ass awer nach schwiereg. En ass net nëmme schwiereg fir d'Geschäfter, en ass och schwiereg fir d'Bevëlkerung a fir d'Clienten an dohier gesi mär an dëser Campagne virun allem de Message fir de Client erëm, jo, méi Vertrauen ze ginn, Där kënnt bei eis kommen, d'Mesures sanitaires sinn do, Där braucht net ze fäerten. Mee op där anerer Säit soll et awer och e bëssen e Clin d'oeil sinn op dat richtegt Laachen, wat u sech eise Commerçanten haut feelt, fir dat kënnen ze weisen, well et ass effektiv net einfach, wann een e Client soll beroden mat enger Mask, gesäit een net, wéi e reagéiert. Dofir freeë mer eis, dass dat doten och e Schrëtt ass an eng an d'Normalitéit erëm. Merci.
Da gi mer zu de Froe kommen. Madame Simonelli, hutt Dir nach esou?

Ech wollt dono nach d'Fro weider ginn un d'Chambre des Métiers, un d'Fédération des Artisans, mee ech loossen dat dann sinn, dass se kommen. Nee, ech wollt just soen, oder dat confirméiert, et gëtt gezéckt, wéi fält dann elo no, allez, wéi laang ass et elo, engem, zwou, dräi Wochen Horesca, wéi fält en éischten Tëschebilan aus? Wat soen Är Leit vum Terrain? Wéi maachen d'Clienten et? Also et ass ganz gemëscht. Ech menge wa mer an der Stad kucken, wa mer déi grouss Bürosgebaier kucken, gesi mer, datt se relativ eidel nach sinn. Dat heescht, dat huet alles ze di mam Télétravail. An dat si Clienten, déi eis natierlech ganz kloer an der Stad feelen. Wéi dat sech entwéckelt, wësse mer net. Mir hoffen, datt dat sech net all ze vill negativ fir eis entwéckelt, mee et wäert ëmmer e bësse Negatives dru bleiwen. Wann ech awer elo e bësse ronderëm d'Stad kucken, an do si ganz vill Restauranten, déi richteg gutt, déi gutt, also wann ech elo soe richteg gutt schaffen, dann ass dat fir elo, fir unzefänke gutt. Dat huet näischt domat ze dinn, wat se virdrun haten, mee ech mengen, mir kommen awer an e Roulement, wou ech géif mengen, datt mer kinnten, soubal elo d'Büroen erëm schaffen, datt mer kinnten erëm erakommen. Muss een awer am A behalen, datt mer grouss Problemer an der Hotellerie kréien. Caféen hunn ech och gesinn, datt et net esou immens ass, well warscheinlech duerch d'Plaz, déi hunn net esou vill Plaz, fir kënnen déi zwee Meter fir alles kënnen anzehalen. Bon, komm, mer kucken et net negativ, mir gi positiv drop zou. Ech mengen, datt an de Restauranten kint mer et man, d'Leit si jo confiant. Ech muss awer och soen, de Client muss sech och un d'Reegelen halen. Mir halen eis un d'Reegelen, mee de Client muss sech och drun halen an ech mengen, da géife mer ganz gutt eens ginn a mir géifen och virukommen. Komm, mer gesinn et positiv.

Wéi ass do de Bilan? Wéi leeft dat?
Also ech kann Iech soen, mat deenen Diskussiounen, déi mir hunn, sinn, datt d'Leit erëm zréckkommen, datt natierlech vu Plaz zu Plaz ganz ënnerschiddlech ass, datt natierlech och dat, an ech mengen, dat geet Hand an Hand och mat deem, wat den Här Rix gesot huet, dat ass op där enger Säit ginn et Quartieren zum Beispill an der Stad, wou ganz vill Leit nach am Télétravail sinn, do ass natierlech eng ganz aner Diskussioun wéi op anere Plazen. Dat heescht, et ass. variabel, hu mer nach, wat mir um Ministère matkréien. Jo, ech mengen, dat ass ganz richtig. Et kann een net pauschal soen, et leeft oder et leeft net. Och nom Deconfinement war e gewësse Secteuren, déi relativ gutt ugefaangen hunn. Ech mengen, dat war alles, wat Kanner, Kannerschung, hunn. Dat si wierklech Saachen, déi ee brauch. A bon, fir de Rescht, wéi gesot, et ass, et ass ganz verschidde vu Secteur zu Secteur. Mer hunn Mär maache selwer e Relevé vu gewëssene Chiffre d'affaires, wou mer vergläiche mam Joer virdrun. An d'Estimatioun elo fir Mee wär u sech, dass de Commerce wäert bei 50, 60 Prozent vum Chiffre d'affaires leie vum Joer virdrun. sachant dass eng Zäitchen zou war, dass Stocken natierlech e Problem sinn, déi ee muss écouléieren an voilà. Mee déi awer déi positiv Noriicht ass awer, Mir sinn erëm op, d'Clientë kommen och erëm lues a lues. An wat eeben elo wichteg ass, ass virun allem de Client ze rassuréieren, well wéi dat och an deenen anere Secteuren ass, also d'Mesurë sinn do, et kann een an aller Sécherheet erëm an d'Geschäfter goen. An ech mengen et ass och wichteg, den dass dass d'Clienten och do hiren Deel mat bäidroen zu där Normalitéit an och dozou mat bäidroen, dass mer an engem Joer och nach ëmmer déi schéi Geschäftswelt hunn, déi mer haut hunn.